Naciye. Müellif, Sevil Karaşay. Men köyde doğdım. Qırımnıñ dülber yerlerinden birinde. Etrafta qayalar ve teren göl, çevre-çette çayır ve alanlar. Olarnı ekige bölgen özenimiz köyümizniñ mahsus itibarğa lâyıq olğan yerlerinden biri sayıla. Balalığım serbest keçti. Kündüz kezip, aqşam evge qayta edim. Anam bazı vaqıtları sökse de, ep bir qaçıp, dağımıznı dolanıp yüre edim. Soqağımızda daa bir qırım tatar ailesi yaşay edi. Nasıl aile? Sürgünlikten soñ ayatlarını tüzetip olamağan eki tul tata qardaş. Olarnıñ Venera qızı, Söz sırası mında Qırımda eki kere başqa millet vekillerine aqayğa çıqıp ayrılğan soñ, kene anası ve tizesi yaşağan evge üç balasınen qayttı. Er keste ayat zor olsa, olarnıñki eki qat ağır edi. Venera kündüz köy-şuramıznıñ bağçasında, gece zavodta, raatlıq künleri ise cıyıştırıcı olıp çalışa edi. Olarnıñ bir sürü qoyları bar edi, ve aile balaları olarnı sıranen otlatmağa çıqara ediler. Men de evden qaçıp olarğa qoşula edim. Anam böyle areketlerimni pek begenmey. Onıñ fikirince biz zengin sülâlelerniñ nesili olaraq, bizge kelişken adamlarnen dostlaşmaq kerekmiz. Nasıl olsa da, terbiyemiz başqa edi. Qomşularımnıñ munasebetleri açıqçası kergin edi. Sıq vaqıtları qavğalaşqanlarını eşittim. Amma buña baqmadan balaları sıcaq qanlı ve merhametli olıp qala edi. Söz sırası eñ kiçkene qızları, menden eki yaş büyük. Güzel, oşlu, rusqa beñzegen bir qız. Saçları sarışın, közleri boz. Tatarlığından tek adı bar, Naciye. Tatasını da pek begene edim. O qadar küler yüzlü ve insansever adamnı men ayatımda başqa bir vaqıt rastketirmedim. Adı Ediye. O, aileniñ kerçek Ediyesi kibi edi. Saba erte uyanıp, evimizniñ töpesinden bu sefer qoylarnı kim çıqarğan eken, dep baqa edim. Ediyeni körgende çapa-çapa bara edim. O saba da öyle oldı. O ise yerde tayaçıqnen bir şeyler çizip otura, keyfi yerinde degil edi. Ediye hayırlımı? dep sorasam, o, sanki içinde tarif etken meseleni endi ses çıqarıp devam etti, Naciye, bir qazahnen dostlaşqan, onı sevgen eken. Açuvlandım. Aydı güzel bir aile olsa edi, içkicilerniñ içkicileri! Oğlu başqamı olacaq? Anam da açuvlandı, Ayatnıñ soñuna qadar qazahlarğa bıqtım, dep. Siz dostlaşasıñız ya, belki sen onnen laf etersiñ. Men susıp oturaydım. On üç yaşlı balağa bunıñ kibi işni çezmege rica etseler, demek, işler qartop. Evge tüşüncilerge dalıp qayttım. Anam saba sofrasını topla edi. Yemekten soñ odama kettim. Kerçek aytsam, bu oğlanğa şahsiy nefretim bar edi. Bir qaç kere mektepten qaytqanımda, o, yolnıñ çetinde turıp, maña taş atqanı aqlımda. Yanından keçmege qorqa edim, o ise, qarşı-qarşığa kelgenimizni beklep, ayaq ve belime ağır taşlar ata edi. Ağlap-ağlap evge kele edim. Aftalar soñra başqa yolnen yürip, o aydutnı da unutıp başladım. Bugün ise kene hatırladım. Şu daqqa pencereme kiçkene taşçıqlarnıñ atılmasını eşittim. Pencerem dağğa çıqqanı içün, dostlarım, anamdan qorqıp, körünmemek içün meni böyle etip çağıra ediler. Atılıp pencerege çaptım. Naciye yol çetinde saqlanıp tura, qolnı salap meni yanına çağırdı. Bese-belli maña endi belli olğan dertni açmağa kelgen. Valka güzel oğlan, o maña çeçek bağışladı, dedi sanki özüni aqlamağa tırışqan Naciye. Men onı, ğaliba, sevem. Men lafını bölmey onı diqqatnen diñley edim. Menimkiler bir şey işitmek istemeyler. Aqlıñnı topla, bu maceranı qaldır, deyler. Sabadan anam kene başıma kökler yıqtırdı, kene qavğalaştıq. Arsen ağam meni qorçalasa da, anam sanki delirdi. Men, Naciye közüme ciddiy baqtı. Evden kettim. Şu daqqa elinde paket olğanını farq ettim. İçine bir qaç urbasını tıqqan olsa kerek. Yapmasa, qız, sen yanlışasıñ! Men boldurdım. Meni saqlarsıñmı? Nasıl? Qulaqlarıma inanmay edim. Sen menim anamnı bilmeysiñmi yoqsa? Seni saqlağanımnı bilse, ikimizni de bitirir. Lütfen, bir künge, soñ keterim. Kefede soylarımız bar, belki o yerge qaçarım. Sen delir. Aytacağımnı bitirmedim. Şimdi Naciye mensiz de ağır alda olğanını ve böyle vaziyette onı bir yerge yollamaq mümkün olmağanını añlay edim. Azbarda eki qatlı aranımız bar edi. Birinci qatta ayvanlar, ekincisinde ise piçen ve otlar toplana edi. Naciyeni töpege gizliden keçirdim. Bütün kün anda oturdı. Ara-sıra oña qapınmağa odur-budur ketirsem de, aqşamğa yaqın dostum sızlap pek aç olğanını şikâyet etti. Ben de aşhanege çapıp anam pişirgen qartoplı köftelerden bir qaç dane alıp, ötmek qoydım, bayağı yemek toplap kene aranğa çaptım. Anam ne qadar gizlesem de, funtuna urdı ve birazdan işniñ içine kirdi. Naciyege aşağı tüşmege rica etti. Vay Allam, anam meni urıp kötekler dep qorqqanımdan ayaqlarım qaltıra edi. Amma öyle bir şey olmadı. O Naciyeni tüşürgen soñ onı başta oqşadı, soñra oturtıp sakinleştirmege tırıştı. Bütün diqqatı sarışın qızda edi. Olar çoq laf ettiler. Anam o qadar güzel ve kelişken sözler tapqanına şaşa edim. Qaranlıq tüşken soñ ise anam Naciyege evge qaytmaq kerekligini ayttı. Dostum qorqa edi, çünki evde kötek aşacaq edi. Anam onı qolundan alıp, özü ozğardı. Men ise evde qaldım. Bütün bu işte nege daa çoq şaşmağa bilmeydim, bir taraftan Naciyeniñ qaçuvı, başqa taraftan yımşaqlıq köstergen anam. Amma iş hayırlısınen bitti, bu da eñ esası edi. Kelecek kün biz Naciyenen beraber gölge yuvunmağa kettik. Onıñ meselesi çezilgenine baqmadan, o ğayet küler yüzlü ve sakin körüne edi. Seniñ anañ tünevin anamnen çoq laf etti. Endi Venera Reşatovna maña başqaca davranıp başladı, kibirnen dedi o. Er şey yahşı olur, dedim men dostuma ve suvğa çaptım. Yaznıñ eñ sıcaq künleri edi, balalığımnıñ serbest ve qasevetsiz añleri. Üyleden soñ azbarda işitilgen gürültüden abdırap uyandım. Evimizge ediye kelgen eken, O, anama bir şeyler aytıp azbar qapımızdan çapa-çapa ketti. Anama yaqlaşıp, o qadar acelenıñ sebebini soradım. Anamnıñ çeresi ap-aq kesilgen edi. Naciye suvğa battı! Anam köşede gazetasını çetke alğan babama çevrilip. Tair, balanıñ cesedini tapmaq içün yardım kerek, sen de barsa? dedi. Boğazımda tomar tıqılıp qaldı. Başımda bütün seslerni basqan şuvultılar meni ayaqtan ura edi. Közlerim sanki gölniñ suvınen taşıp toldı. Odadan aşıqıp çıqtım, amma uzaqqa ketmey qapı tübüne yıqıldım. Anamnıñ ince sesi qulağımnı hancerley edi. Üyleden soñ bir özü kene gölge yuvunmağa ketken eken. Ediye etrafta köy baqıp yurdı. Bir ande balanıñ ayağı tayğan, suv tübüne ketken. Ediye başta özü qıdırdı, soñ Arseni yardımğa çağırdı. Yazıq balağa, yaşı endi on beşke kirdi. Aqşam üstü Naciye tapıldı. Onıñnen beraber de soñki ümütim param-parça oldı. Cenazesine barmadım. Onı aqlımda soñki defa körüşkenimizde küler yüzlü ve içi sakin olğan kibi qaldırmağa istedim.